Исәнмесез, дуслар! Без бүген кабаттан Көмеш кыңгырауның YouTube каналы өчен яшүсмерләргә психолог киңәшләре чыгарылышын төшерәбез. Мин Валиева Алия, 84 лицей интернатның 9 А сыйныф укучысы Илүзә Әминова да кунакта. Хәерле көн, дуслар! Әйе, без сезнең белән Алия һәм Алия ярдәмендә бик әйтәм мин дәимә сезне кызыксындырган нәкъ тәмле яшүсмерләрнең йөрәкләрен яндыра торган сорауларга җавап бирүебезне дәвам итәбез. Алия нинди сорауларны, менә дөресен әйткәндә минем кәгазем чип-чиста. Алия миңа менә сораулары белән килә һәм без турыдан туры шул сорауларга җавап бирүне башлыйбыз. Алия ниндирәк сорауларны әзерләдең бүгенгә? Соңгы вакытта илдәге вәзгыять әти-әниләргә бик авыр тәэсир итә. Без аларга ничек ярдәм итә алабыз соң? Дөресен генә әйткәндә, менә шушы очракта без әти-әниләребезгә бары тик үзебезнең кәефебез белән генә ярдәм итә алабыз. Әле бит әле мондый вәзгыятьтә, мондый авыр вакытта, әйме, әти-әниләребез безгә дә ярдәм итәргә тиешләр. Шуңа күрә Бу тема бик нык зур тема, әйдәгез без аны ипләп кенә вак-вак сорауларга, темаларга бүлеп, иң соңыннан инде нәтиҗә ясап куербыз. Иң беренче менә Алия яшүсмерләрне иң борчыган сорауларның берсе ул да булса кәеф. Сезнең кәефләрегез менә әле дә төш әле, әйме? Тиз үзгәрүчән, әйме? Менә генә син елмаерга мөмкинсең, биш минут үтми инде син чынлап та утырып еларга мөмкинсең. Шуңа күрә менә хәзер нишләп шулай микән соң һәм моның белән көрәшергә кирәкме, әллә инде башына сыйпарга да, кызым, улым, бар да яхшы үтә дип, тынычлыкта калдырырга кирәкме, шул турыда сөйләшеп үтәбез. Алия менә минем белән фикерең белән дә һәм үзеңнең чыннан да кәефең белән дә бүлеш әле. Син күбрәк күтәренке кәеф белән йөрисеңме, әллә начар кәеф белән йөрисеңме? Күтәренке. Күтәренке кәеф белән. Менә әйт әле миңа, үзеңнең гомумән менә хәзер сиңа бүгенге көндә ничә яшь? 15 тулдым 6 октябрь. Менә 15 тула, димәк 15 дисәк тә була инде, әйме? 15 яшь безнең Алиягә, ул инде э, яшүсмерләр яшеннән әз генә инде чыгып барырга тырыша, ләкин әле э, бу бик чыгып бетмәгән. Шулай да әйт әле менә, синең хәзерге вакытта кәефең һәрвакыт, ну, күбрәк вакытта күтәренке дип әйтәсең, әйме? Гел начар гына булып торган кәефле вакытларың да булдымы? Булды. Ничә яшьләргә туры килде ул? Так, ничә яшь? Унике, унбер, унике. Әйе, менә чыннан да. Унбер-унике яшь, безнең балаларыбыз яшүсмер э, өлешенә дип әйтәм инде, стадиясына дәрәҗәсенә керәләр һәм шул вакытта аларның бик нык үзгәрешләр башлана физиологик яктан аларның гәүдә төзелешендә. Һәм шуңа бәйле рәвештә аларның кәефләре төшә, дуслар. Менә әти-әниләр аны аңлап бетермәскә мөмкиннәр, менә аның гормоннары, әйе, гормоннар үзе, бер, әйме, безнең организмыбызны ярсыта торган әйберләр. Ә икенчедән, бала сезгә әйтеп кенә бетерми, менә хәзер, иманым камил, бик күп яшүсмерләр үзләрен шунда танырлар, Тиз генә менә бер ел эчендә, дөресен генә әйткәндә, дуслар, әйме, баланың берничә размерга аяк киеме үзгәрә, аяк размеры үзгәрә. Берничә размерга кул размеры үзгәрә, әйме. Аның кул озынлыгы, аяк озынлыгы үзгәрә, ә менә тазлар, күкрәк һәм җилкә размерлары шул ук кала. Һәм ул берникадәр килбәтсезрәк рәвешкә керә безнең яшүсмерләребез. Без, әлбәттә, аны игътибарга да алмаска мөмкинбез, өлкәннәр инде, һәм аңа, чыннан да, игътибар итмәскә мөмкинбез. Ә бит яшүсмернең йөрәге яна! Нишләп аның унике яшендә, унбер яшендә, мәсәлән, егетләрнең кырык икенче размер кроссовка кия башлыйлар, яки анда кызлар ниндидер үзләренең гәүдәләреннән канәгать булмыйлар? Менә шушы уй аларны кайната. Менә шул уй аларның кәефләрен менә менгерә, менә төшерә. Бер дус та аңа әйтте, Әй, Алия, син дә пример китерсәң яхшымы? Әйе, син каршы түгелме, димәкче булам. Әй, Алия, синең менә бүген, әйтә ул аңа, әй, Алия, син шундый менә матур итеп үсеп киләсең, буең шундый озын, дип әйтә, мәсәлән, әйме?

Икенчедән, дуслар, сез инде барыгыз да беләсез, безнең, гомумән, табигатебез бар, холкыбыз бар, табигатьтән бирелгән, әйме? Кемдер менә әйтә, сез инде биологияне кемнәр өйрәнәләр, сангвиник дигән, холерик, әйме, меланхолик, беләсез, характерларның, холыкларның типларын, әйме? Шуңа бәйле рәвештә менә мин, мәсәлән, холерик бик нык, әйме, бик шундый хәрәкәтчән булырга мөмкинмен, әйме, тиктормас, әйме, флегматиклар бар, шулай ук менә кәефләре аларның һәрвакыт яхшы. Шул ук вакытта менә меланхолик, һәрвакыт җылап, зарланып, кәефсезлек кенә эзләп йөри торган кешеләр. Андый кешене бит инде нәрсә эшләтсәң дә тартып чыгарып булмый, кәеф күтәреп булмый, әйме. Шуңа күрә Иң беренче, дуслар, ни дисәк тә, без яшүсмерләрнең кәефенә, аларның табигатеннән чыгып та, игътибар итергә тиешбез. Менә, Алия, әйт әле аннарысы миңа, кәеф дигән темага тотынгач инде, әйме? Синең кәефеңне төшерә торган әйберләр булуы мөмкин дә. Нәрсәләр синең кәефеңә йогынты ясый? Иртәдән әгәр дә күз алдына китерсәң, нәрсәләр синең кәефеңне, кәефкә йогынты ясый? Иртәдән үк. Әйе. Ничек торам мин? Э, Бары биткә карыйм, чәчкә карыйм. Әйе. Аннары инде мәктәпкә киткәч, ОГЭ, контрольный. Менә димәк, әйме, иң беренче мин йокыдан ничек торам дип әйтәсең. Димәк, синең кәефеңә йокы йогынты ясыймы? Әйе, әлбәттә. Кайсы вакытта синең кәефең яхшы була? Берәр төш күрсә яхшы. Төш күрсә яхшы. Тагын. Менә мәсәлән йокы озынлыгы синең кәефеңә э, йогынты ясыймы? Менә нәрсәне мин, дуслар, менә нәрсә, менә мин кырында яшүсмер утырам. Әйме? Һәм мин аның мисалында сезгә инде исбатлауларны китерә дә барам. Димәк, иң беренче, яхшы кәеф булсын өчен нәрсә булырга тиеш? Озын йокы. Әйе, димәк, Тулы, әйме, синең организмыңны ял иттерергә ярдәм итә торган, ял иттерә торган тәмле йокы булырга тиеш. Дуслар, ишеттегез, әйме монсы? Икенчедән, димәк, син әйтәсең, менә мин тордым һәм мин дисең, битемә карыйм, чәчемә карыйм. Димәк, икенче яхшы кәеф булсын өчен синең өчен нәрсә мөһим? Кыяфәт. Тышкы кыяфәт. Менә тышкы кыяфәт, дуслар. Димәк, сез йокыдан тордыгыз, Эшләгез шундый итеп, сезнең тышкы кыяфәтегез сезгә канәгатьлек китерерлек булсын. Мәсәлән, сез әле бүгенге көндә, яме, сезнең инде формалашып бетмәгән ди тышкы кыяфәтегез, яме. Ләкин бит сез чәчегезне матур итеп җуып яки үреп куя аласыз, яме. Бераз гына тәмне, легкий шундый, җыйнак кына макияж ясый аласыз. Өс-башыгызны матур гына, опрятно гына карый аласыз. Маникюрлар артыннан игътибар белән генә карап бара аласыз, яме. Димәк, сезнең кулдан килә торган тышкы кыяфәтне сез ясый аласыз. Менә инде уже ике адым яхшы кәеф өчен. Дальше киттек. Дәвам итәбез. Димәк, алга таба син барасың мәктәпкә һәм китәсең ОГ, анда контрольный һәм башкалар. Нәрсәләр, димәк, сиңа йогынты ясый? Тышкы, тышкы тирәлектә нәрсәләр йогынты ясый? Димәк, бөтен контрольныйлар, ОГ, ЕГЭлар, ул нәрсә соң? Менә син анда нәрсә, мәктәп, әй, мәктәптә син нәрсәңә анда бирәсең барыбер? Кәефкә, нәрсә? Менә мәсәлән, алайсаң сорау шундый, наводящий дип әйтәм инде, якын китерә торган сорау. Син контроль эш булачак. Әйме? Син алдагы көнне тролливали, йөгереп йөрдең, биеп йөрдең дә, әйме? Икенче көнне контрольный. Икенче көнне син нинди кәеф белән уянасың инде? Начар. Әйе, ни өчен? Әзерләнмәдем. Менә, димәк, дуслар, кәефкә һәм әйме безнең алдагы көнгә әзерлегебез дә йогынты ясый икән. Менә бу укуга гына карата түгел, без инде яшүсмерләр турында сөйләшкәндә генә укуны искә алабыз, әйеме, мисал итеп алабыз. Менә миңа да, мәсәлән, мин иртәгә очрашу, минем иртәгә каядыр чыгыш ясасым бар. Әгәр дә мин әзер түгел, иртә, иртәгә минем, әлбәттә, кәефем начар була бит инде. Шуңа күрә өченче этап, әйеме, димәк, икенче көнгә әзерлек. Менә мин сезгә әйме, Алия белән бергә инде инструмент бирәм. Яхшы кәефкә ничек үзеңне әзерләргә. Димәк, әйе, э, без синең белән тышкы факторларга дип әйтәм инде. Димәк, безнең э, җитәрлек белемебез бар. Иртәгә без контроль эшләргә әзерләнгәнбез. Әйме? Контроль эшләр, э, ОГЕГлар буенча гомумән борчылмыйбыз. Тагын нәрсә йогынты ясый? Анда бит әле дәрес кенә түгел, әйме? Укытучылар һәм синең Сыйныфташларың да бар, әйме? Менә сыйныфташларның сиңа йогынтысы кәефеңә. Ничегрәк? Аларның кәефе дә яхшы булса, миңа да яхшы инде кәеф. Әйе, аларның кәефе дә сиңа йогынты ясый, әйме? Ә менә Алия әйт әле, менә бөтен кеше кырылып, себерелеп, себерелеп, сибелеп утыралар, мәсәлән, кәефсез. Ә син бик нык яхшы кәефле килеп кердең класска, елмаеп. Менә син аларның кәефсез кыяфәтен күрдең дә ялап коелып төштеңме? Юк. Димәк, алар сиңа йогынты ясарга тиешме соң? Әлбәттә, менә тотрыклы булырга тиеш безнең кәеф, яме? Тотрыклы кәеф. Аннары соң менә әйт әле, безнең бит әле менә классташларыбыз, сыйныфташларыбыз белән мөгалләмә аралашкан вакытта, яме? Алар безгә теге яки бу мәгълүматны әйтергә мөмкиннәр. Безгә кагылышлы берәр төрле Э, ягыбызны әйтеп куерга мөмкиннәр, э, кимчелегебезне әйтеп куерга мөмкиннәр. Ул синең кәефеңне кырама. Һәр вакытта да түгел, инде булыштыра. Әйе, менә дуслар, дүртенче дип әйтәм мин аның э, дүртенче ысул, әйме, кәефне саклауның. Менә Ул әлбәттә сезгә хәзер мин әйттем дә, сез шуны кулландыгыз да, сезгә бик нык файдалы һәм э, уңай булды бу киңәш дип кабул итерсез дип уйламыйм. Чөнки әле аны э, әйтәләр дә переварить әйме. Әле пока үзегез анализлагансчы, әле башыгызда әйләндергәнче, соңыннан инде күңелегез белән кабул иткәнче вакыт үтәчәк. Шулай да. Менә без бит инде менә Алия белән йокыдан тордык. Чәчебезне матур иттереп юдык, менә матур итеп үрдек, әйме. Матур җиңелчә генә макияжны чибәр генә итеп ясадык. Матур кәчтүмнәребезне киеп киттек укырга. Әйме, безнең кәефебез, тышкы кыяфәтебез прямо, әйтергә кирәк, шул хәтле яхшы. Әйме, үзебезнең фикеребез буенча. Без барып кердек тә, мәсәлән, мәктәпкә, инде классыбызга, һәм безнең бер дустыбыз, Әймән, дустыбыз, танышыбыз, сыйныфташабыз әйтеп, бу пиджагың сиңа Алия килешеп бетми, диде мәсәлән. Менә шушы очракта, дуслар, һәр кешенең барлык әйбергә карата да үз фикере була. Менә ул дусларыгызның да, сезнең классташларыгыз, сыйныфташларыгызның да һәрбер әйбергә карата үз фикере бар. Менә русча шундый бер пословица дип әйтәйем, әйтем бар бит әле, на вкус и цвет Товарищи нет, дип әйтәләр, әйме. Менә мин яратам, мәсәлән, э, озын күлмәкләр. Алия ярата кыскара күлмәкләр. Кемдер гел чалбардан киенергә ярата. Шуңа күрә кешеләрнең сезгә турында, киемегез турында берәр нинди э, үзегез матур дип тапкан әйбергә карата э, кисәтүләре бар икән, Сез аңа бик колак салмасагыз иде, дуслар, сезнең яшьтә сез үзегезгә, үзегезнең фикерегезгә, үзегез инде ышанып, менә мин матур, бу әйберем миңа матур дигән әйбергә ныклабрак инде үзегез ышанычны булдырсагыз иде. Менә димәк, кешеләргә, читтәге фикерләргә колак, бик колак салмаска, игътибар итмәскә, колак салмаска түгел әйме, игътибар итмәскә дип яза. Менә итмәскә. Яхшы. Хәзер Мәктәпне кайтып җиттек. Кайтабыз кире өйгә. Өйдә безне каршы алалар бит инде әти-әниләребез. Әйтегез әле менә, әти-әниләрнең йогынтысы бармы безнең кәефкә? Ничек итеп алар йогынты ясыйлар? Менә Алия синең мисалда карыйк әле. Ничек алар йогынты ясыйлар? Кайсы очракта синең кәефең шундый яхшы була? Әйдә, шул яхшы кәеф белән бүлешәбез бүген. Мәсәлән, кайтып кердем дә, кызым, ничек хәлләрең, укып булдымы? Шундый кәеф белән каршы алсалар. Менә, димәк, әгәр дә сине әниң елмаеп, ничек укып булдымы, э, яхшымы бар да дип каршы алса, синең кәеф яхшы. Әгәр дә, мәсәлән, әниңнең бик кәефе юк, аның э, кәефсезлеге сиңа йогынты ясыймы? Күп очракта гына. Әйе. Ләкин күп очракта ясаеп барыбер, әйме? Менә бу очракта, менә бу өлештә минем әти-әниләргә мөрәҗәгатем, дуслар. Безнең, менә хәзер әйтәм, 22 яшькә хәтле, әйме? 22 яшькә хәтле без үзебезнең балаларыбызның әйтергә кирәк, эмоциональ фонын дип әйтәм инде, әйме, э, кәеф фонына йогынты ясыйбыз. 22 яшькә хәтле. Э, менә 18 яшькә хәтле дип уйласагыз инде, 18 э, яшькә хәтле, чөнки сезнең балаларыгыз яныгыздан китә, әйме. Ләкин мәктәп яшендәге баланың Эмоциональ фонына безнең кәефебез нык тәэсир итә. Шуңа күрә, хөрмәтле әти-әниләр, игътибарлы булсагыз иде, үзегезнең эмоциональ фон белән, бигрәк тә әниләреме, үзегезнең эмоциональ фон белән балаларыгызның кәефен, аларның эмоциональ фонын бозмасагыз иде. Сөйләшегез, кызым, минем бүген Кәефем юк, улым, минем бүген кәефем юк. Әз генә сабыр итеп тора аласыңмы? Менә мин әз генә тын алам, менә шул эшемне эшләп бетерәм, аннары синең белән сөйләшәм. Сөйләшергә бит авыр түгел, без күп вакытта, Кая кит әле моннан! Менә хәзер генәе! Синең генә җитмәгәниең! Уф, кит әле башыңны әйләндермә! Без менә, мин дөресен генә әйткәндә, менә бу Алия белән тапшыруларыбыз вакытында Дөрес примерлар, мисаллар китерәсем килә. Чөнки дөрес мисалларда гына, менә тормышчан мисалларда гына, дуслар, иң файдалы дип әйтәм инде мәгълүмат чыга. Чын мәгънәсендә эмоциональ фоныгыз белән балаларыгызны ашамагыз зинһар өчен. Чын дөресе шул. Менә без сезнең белән хәл иттек. Нәрсәләр безнең кәефкә йогынты ясый? Һәм ничек без кәефебезне күтәрәләбез, күтәрә алабыз? Димәк, иртәдән кичкә хәтле, әйме? Димәк, без кәефебезне күтәрү белән шөгыльләнә алабыз. Беренче этапны үттек. Димәк, кәефне үзебезгә үзебез күтәрдек. Икенче этап, әйме, хәзер менә әти-әниләрнең кәефен ничек күтәреләбез, әйме, шулай ук безнең кәефе төшкән дусларыбызның кәефен ничек күтәреләбез. Бу менә шул син әйткән вазгыятьтәге, әйме, кәеф менә шундыйрак әз генә тирбәлгән вакытта ничек без ярдәм итә алабыз. Менә шул очракта, әйме, дуслар бик шундый момент бар. Менә Алия Син үзең үзеңдә дә менә бу әйберне хәзер аңларсың, әйме? Менә синең кәефең юк. Мин нык тырышам синең кәефең күтәрергә. Әйме? Син ике төрле чыгыш булырга мөмкин. Выход дип әйтәм инде, әйме? Беренчесе, мин тырыша-тырыша синең кәефең күтәрергә мөмкинмен. Мин тырыша-тырыша сине тагы да кәефсезләндергә мөмкинмен. Әйт миңа, зинһар өчен, синең менә шундый моментларны үзең артыңда тойганың булдымы? Булды. Әлбәттә, Дуслар, без менә кайвакыт кәефсез кешене кәефтән чыгарабыз дип, аны чыннан да кәефеннән чыгар, кәеф күтәрергә мөмкинбез. Кайвакыт без аның кәефен күтәрәбез дип, чыгырыннан чыгарырга мөмкинбез. Шуңа күрә монсы да, дуслар, гел бер төрле генә җавап биреп булмый. Монда, әйме, анда да сорарга өйрәнергә кирәк. Менә Алия әйтә әле миңа, синең, мәсәлән, кәефең юк. Мин сорыйм синнән, Алия. Әйдә, Алия, нишләп ятасың? Әйдә, менә урамга чыгабыз, әйдә, менә Вилсабитта йөрибез, һава сулыйбыз, йөгерәбез. Ә син гомумән андый. Син нәчыгырыңнан чыгачаксың. Мин монда шундый, шундый кәефле, кәефле, әйме? Минем кәефле булуым сине беренчедән ачуыңны китерә әле, әйме? Теге әйтелер бит, менә чыгырдан чыга, уф, дип карап торасың син миңа, әйме? Ичем, тем, шуңа карамастан, мин сине үзем артымнан йолкам. Син тагы да чыкырыңнан чыгасың. Әгәр дә дуслар менә монда, мин сезгә шундый киңәш әйтәм, дөрес итеп дустыгызга кәефен күтәрергә ярдәм итергә. Менә мин Алиянең күрәм кәеф икән. Алия, син бүген шундый кәефсез, э, мин сиңа берәр нәрсә белән ярдәм итә аламмы? Менә мин аннан сорыйм. Ярдәм итәсе килгән кеше сорый. Ә үзем менә такмыйм. Әйдә инде, бергә чабабыз, йөгерәбез, анда су керәбез, монда велосипед тәйрәбез и так далее. Бу үзеңне тагу, навязывать дип атала. Ә чыннан да ярдәм итәсе килсә, хактан да ярдәм итәсе, ан ул сорый, Алия, мин сиңа бүген берәр нәрсә белән ярдәм итә аламмы? Алия миңа әйтә, Нәрсә дип әйтә ул? Нәрсәләр дип әйтә аласың, мәсәлән? Мәсәлән, Юк, минем үзем генә буласым килә. Менә, ишетәсезме сез? Юк, минем үземнең генә буласы килә, дип әйтә. Яки? Яки. Э, сөйлим инде үземнең проблеманы, ачылам Әйе, кешегә. Әйе. Һәм сез ипләп кенә икегез бергә чишелешен табасыз. Менә дуслар, э, бик нык шундый э, кызыклы тема алып килгән Алия бүген, әйме? Кәеф темасы. Кәеф темасы ул эчке дөнья темасы. Кешенең эчендә нәрсә, тышында шул. Менә эчендә нәрсә аның менә хәзерге вакытта кайный әйме, аның йөзенә чыга, тышкы кыяфәтенә чыга бит инде әйме, кәеф аңлата нәрсә икәнен аның. Аны аңнар өчен менә Алия нык дөрес бер сүз әйтте. Мин сөйлим, ачылам кешегә дип әйтә. Менә кәеф мәсьәләсендә кеше белән сөйләшергә кирәк. Аның ачылганын көтергә кирәк. Аның соравына нинди борчулар бар икәнен билгеләп, шуңа җавап табарга тырышырга кирәк. Ә менә бу вәзгыятьтә исә, әйме, мин дөресен генә әйткәндә, әти-әниләр дә, балалар да борчылган моментлар бар бит инде, әйме. Мин бу моментта, шушындый борчулы моментта бергә булырга киңәш итә. Бергә булырга, гаиләгез белән тәмле ашлар ашарга, тәмле итеп, матур итеп вакытларны үткәрергә, һәр вакытның, һәр минутның кадерен белеп, бер-береңне кадерләп калырга чакырам. Менә әниегезнең, әтиегезнең борчылганын күрәсез икән, име? Кызларга инде бу киңәш, име? Бәлки, малайлар да бардыр андый өнәрле, име? Алар тәмле генә итеп, мәсәлән, коймак пешереп куйдылар, ди. Өйдә әни чәй эчәбез, өйдә әти бергә чәй эчәбез. Менә шундый бәләкәй генә мини-сюрпризлар. Яки анда егетләр икән, әй, берәр нәрсә куллары белән эшләп куйдылар, әйме. Һич юк анда, анда чәчрәк апкайттылармы, әйт, әни исеменә, мәсәлән әйтәм инде, әйме. Шундый бәләкәй генә сюрпризлар әти-әниләрнең кәефен, күңелен күтәрерлек. Аннан бит бернинди авырлык та юк. Әгәр дә балаларыгызның нигәдер кәефен төшкәнен күрәсез икән, сез алыгыз, берәр шоколадка алыгыз, әйдә бүген шундый тәмле итеп кич чәе эчәйек әле, мәсәлән, әйме. Ул бит әздән генә дә шундый, янында бер конфетка, берәр тәмле. Һәм шуннан ул кәеф күтәрелгән үзегез дә сизми каласыз. Менә әз генәдән дә күңел була бит. Менә хәтта яхшы җыл, э, җылы сүздән генә дә кәеф күтәрергә авыр түгел. Аның өчен әйме, э, дөресен генә әйткәндә, таулар күчерергә, әллә нәрсә теге велосипед изобретать не надо диләр бит әле, әйме? Велосипед уйлап табасы юк, дуслар, ә бары тик теләк кирәк һәм бер-береңне якын итү, бер-береңне ярату, Бер-береңне белән шушындый вакытларда, шундый моментларда бергә булырга тырышу гына кирәк. Шул синең сорауга җавап бирдем кебек, хәтта инде без менә күрәсме бер сорауга ничек иттереп этаплап җавап бирдек. Инде сораулар булса, әгәр дә чыннан да кызыксындырган сезне, сез инде Алиягә яза аласыз, дөрәйме? Бу видеоның астында калдыра алалардыр, әгәр дә сораулары кызыктырган сораулары, кызыксынган сораулары булса. Шуңа күрә, дуслар, зур рәхмәт Алиягә. Менә дөресен генә әйткәндә, яшь кенә булса да, әйме, шундый идея башына килеп, әле әйме, көмеш кыңгырау белән берлектә менә шундый матур эфир тапшыру дип әйтәм инде, алып баруларына аларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Файдасы буладыр Булыр дип ышанасы киләме чын мәгънәсендә? Зур рәхмәт, дуслар! Киләсе очрашуларга хәтле дип әйтәм һәм инде Алия. Рәхмәт сезгә, үзегезгә дә. Сау булыгыз, дуслар!